Ay sene mara. Näme bolay?
Şş, Baran yerin kapçana kov sen o. Ejemem şey diýär o mekan.
Ey şş, sen mara.
Men yanıma kömekçi edip alana kelle yoklay. Yo, ona özümem diýen ay käwagt. Mekan haýsy kellesine meni iş alyp ýörýänini diýen. Asyl ýok bolmaly la onda. Bolýalaý Mekal gynanma-ow. Ýalňyşmaýan adam ýog-a. Aý bolýalaý.
A nahyr şudymy? Näme? Owadan myhmanlar gelip daşymaz ir bilen. Eý şu ir bilen nahyr bişýämi? Gowusy, bar-ow şo küpde çaý bar, çaý beräýsene ir bilen. Bar-ow beýdip durma-da. Süýji köke beräýsene-ow öňüne.
Ir bilen nahar bişenok-a, bar jigim, bar. Şulaňkam şu wagt ýetik-laý. Daže artygam. Mukran. Hä?
Men diýýän-dä, şolaryň aýtmadyk zat ýog-aý. Işlemez, dişlemez diýipdirler, görýäňmi? Dişläp ýörüs, dişläp ýörüs. Beh.
Işlemedik, dişlemez diýip, how. Goýaw iliň zady diýip durmasana, how. Nätdiňem ine? Näme toý etsem şu zatlary iýmek üçin goýýandyr-a, how. Iýmek üçin goýulýar diýip, howurlara bermek üçin goýlaly, how. Ol-ow, myhmanlara bermeli, how. A bir kile käşire iý gutardyň bärde, dark-dark edip. Beh.
Bolýar-aý, Mukran. Köneleň diýmedik zady ýogaý. Köneler köp zat diýen how, şu bir daner sözleri dagy bileňokmy how? Bilýän men kän nakyl bilýän how. Hä, senden bir zat çykjak diýdimlä.
Iň turan işinden dynar diýýär. Dogry aýdýa, howa.
Iň turmalylar işiňden dynjak bolsaň.
Hä? Hü? E sen şo käşir goýmasaň etdi işiňden dynyar. Ir turan işinden dynar diýip ol saňa degişli däl how. Ir turan işinden dynar. Ir turan iller işini dynýar. Sen bolsa, sen ops işiňden dynýaň hälä.
Mekan. Men diýende. Ha?
Hakykatdan hem şu köneleriň aýtmadyk zady ýog-ow. Gazyny ýalysynyň garasy ýokar diýer-ä. Üsti başymy gara edip taşladagan ol. E, o manyda däl-ow. Ýa-ow, siz sen meniň ýanymda gezip ýörsiň-ä. Samsyk bolsa maňa-da samsyk diýerler-dä-ow. Şo manyda diýilýär-ow. Gazynyň ýanyna barsaň garasy ýokuşar diýip. Şef. Kamerasy gelipdir-de, bagşynyňky sorap dur-da, nähili bolar bu karam? E, ýälle men alaýdyň-aý senem. Ýok diýişdi adam, öýüne diýbiçik gelsin-ow. Hawa-laý, bar diýsene-ow, bar diý! Mugt gelen däldirler-ä o toýa. Mekap bor diýýärdi özem göni. Bolýa. Nätdim, şef?
Meň arkam bilen adam boljak bolma.
Bekar. Şu diýilmedik zat ýog-a ýa. Hawa. Görer gözüň gadyryny görmeýän gözler diýýär. Ýörer aýagyň gadyryny ýöremeýän aýak biler diýýär. Şu eşder gulagyň gadyryny eşitmeýän gulak biler diýýär. Şo kim diýipdir-ä şo? Aý men näbileýin kim diýenini-aý. E ony nirde tapýaň? Edil şu wagt men diýýän ýöne gelejekde biri diýer-ä şony. Sen ýalyň biri. Heý.
Ýama kän gürleýär. Nir gitdi sen? Işiň bilen bolsana-ow. Mekan.
Toý kylmaty paýtagyt, toý edýänler berýän dagyt.
Ýene başlady-ow bu lasanlykdyr-a. Muzykanyň çadyrlary, güler ýüzle garşylar adamlary. Wah-heý, wah, wah, wah. Men ýuwa ýüz manatdan reski puluň çykar halatdan balakdan bolup biler agam. Her kimde her hili bolýar dawaý. E şu nirden tapýaňa samsyk gumsyk gürläbäý. Her gezek aýdýana başga diýip aýraýynda şuny. Wariant ýok agam näme şu günde bäş toý bar. Näme hyňyrdaýaň şu wagt näme hyňyrdaýaň. Işläp diýem okla işläbersen aý. Bu adamyň höwesini alma.
Şatlan işlemeli adam o. Agam adamlar hep başlady. Mekan adamlar gelişýär diýýär o nahar bereli. Menem görüp otyryn şony şu wagt. Ýör resk taýyn alyň. Ýokary hilli hyzmat, bal ýaly tagam, göwnüňi göterýän gözellik, arassaçylyk we halallyk, bularyň barsy paýtagt toý hyzmatynda jemlenen. Ýokary hilliligine garamazdan, bahalarynyň elýeterli bolmagy paýtagt toý hyzmatynyň özboluşly aýratynlyklarynyň biridir. Eger-de siz göwnejaý Toý toýlamak isleseňiz, özüňizi öz toýuňyzda myhman ýaly duýmak isleseňiz, aladalaryňyzy azaldyp, toýuň hüzirli görmek isleseňiz, onda paýtagt toý hyzmatyna ýüz tutuň. Çünki siziň rahat toý toýlamagyňyzy kepillendirýän paýtagt toý hyzmatlarydyr. Paýtagt toý hyzmatlary merkeziň kämil hyzmaty.